Nalli mor ma' Pitravi fuq in-nar, mor mlax minn għalija li lesta u nsib nofsha, nofsha, qed tifhem? Iva stenna ftit, ħa nikkalma u nirraġunaw, ara. Tela' liema bniedem se nsib se jmur joqgħod ibagħbas il-Pitravi? Jiema, ma noqgħodx nibgħatilek bil-posta, jien Padre Piet iwaħħal dan. Eħe, eħe, mhux sewwa, Fred.
Mhuwiex sewwa li kull darba li jonqos xi ħaġa mill-Ċina inwaħħlu f'Padre Pio. U mhux bilfors twaħħal bih dak il-karg xhur tal-bastard u tal-patata u tal-frott ed ieħor bell-aħli. M'għandu x'jaqsam, Fred, m'għandu x'jaqsam. Imbilli rajt li jkun il-qxur tal-frott ma jfisser xejn, forsi kien qed jagħmel penitenza. Imbagħad inti fuq kollox. Inti ma rajtux imissu, inti trabi, mhux hekk? Le, le, le, le, minn daqshekk is-sewwa qabel balla. Imma reġgħet diskors fuqu minn xi ftit taż-żmien ilu, qalli li irid isaħħaħ id-demm, qalulu, taf, għax jinsab daqsxejn fjakk. Int, jgħid Pietru, int debboli. Debboli, debboli, u debboli xi ħaġa, taf, għaliex barra nerġa' ngħidlek, xhur tal-patt. ta' tal-frott, ta' anke tal-pastar, wara li jkun mela żaqqu bl-ikel li jkun lestejtilkom jien, eh! Immaġinani, jiena naħseb u ngħidlek, Patrick Gwardjan, illi dik il-bofs borma pitravi f'żaqq Pietru qiegħda għax xi ħadd daħħallu f'rasu illi huwa fihak! U meta mbagħad, Tagħmel wieħed u wieħed jagħmlu tnejn, mal-kelma tnejn nilmaħ dik iż-ża għaddejja titbandar min-naħa l-oħra ta' Pietru, Patri gwardjani. Imma dan Amir daħħallu f'rasu li għandu bżonn il-vitamini. Sa fejn naf jien ma kellem lill-ebda tabib. Ma nafx jien.
Imma somma hi kif inhi, Frè. Xorta waħda mhuwiex sewwa li inti teqgħod tiġi hawnhekk u twaħħal Patri Pietru hekk bla ddoċċ. Bla ddoċċ, bla ddoċċ, ta' erbat ijiem oħra jekk jibqa' seher hekk, anke lilna ħadd jieħu. U anke li kieku stess, Rajtu inti b'għajnejk. Hi li ssir bi trabi, xorta waħda nerġa' ngħidlek, mhuwiex sewwa li tiġi hawnhekk u toqgħod tferreġ id-difetti ta' ħutna. Aħna rridu nġibu ruħna b'daqsxejn imħabba, daqsxejn mogħdrija u għar b'nitfa karità Kristjana. Dan mhuwiex sew li noqogħdu nferrġu d-difetti ta' kulħadd, ta' x'affarijiet huma f'rejjel.

Hekk tara li bir-raġunar iż-żejt dejjem jitla' f'wiċċ l-ilma. Minix nifhmek tant, ifhimni. Jekk wieħed joqgħod jaħseb, jikkontempla u jiżen l-affarijiet kollha semmejt il-ġobon, il-pitrav, jew dal-affarijiet, ma jistax jagħti l-każ li dan l-attakk fuq il-kċina sar minn xi ġurdien? Ġurdi, Ġurdi, Ġurdi, Ġurdi hemm fil-kċina ferm, jien żgur li le, laħas wieħed. Imnni inti kif tista' tkun daqshekk konvint, Fra? Konvint? Għaliex ma jgħidx konvint? Għaliex biex ikun ġurdien irid ikun ġurdien ġenju, intelliġenti jagħref illi la hawn laqqas fid-dinja kollha m'hemm patrimonju. Tista' l-inqas tfisser daqsxejn ruħek forsi nifhmek?
Tista' mela le? L-ewwel nett għad tirkunta illi l-ġobon ma kinitx qiegħda fuq il-mejda. Il-ġobon kienet maqfula fl-armarju li għandi fil-kċina. Issa jrid irid, min se jmur jieħu ċ-ċavetta minn postha, jiftaħ l-armarju, jieħu l-ġobon, jarġa' jagħlaq l-armarju, jerġa' jpoġġi ċ-ċavetta fejn kienet f'postha u qisu ma ġara xejn. Eh, jiena naqbel miegħek matrimonjali li kien xi ġurdien, imma taf x'ġurdien hu? Ġurdien li għandu par idejn, ġurdien li għandu par saqajn, ġurdien li jaf bil-Latin u mbagħad fuq kollox, ġurdien li għandu żaqqu fiha daqs tiegħi darbtejn. Mhux bilfors.
Seta' kien pupul.

Li aħna, il-patrijiet ta' dal-kunvent, noqogħdu nperrċu d-difetti ta' ħutna hekk, qisna qed nieħdu taz-zilma. Aħna obbligati illi nagħtu, illi naħbu. Aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinu lil xulxin u mbagħad aħna fejn? Aħna fuq kollox ħa noqogħdu nperrċu d-difetti ta' ħaddieħor meta ninsabu midfuna taħt munzell difetti, eh, Fred? Għandek raġun.
Ma taħsibx li jkun aħjar illi nitkellmu naqra inqas u nsewwu naqra iżjed, eh? Veru, Patrick Wadja. Kultant inħossni inkun qis li ġiel ormu. Intiha ħafna. Tajjeb.
Isma', Fred, qed niftakar. Jaqaw dalgħodu inti ħsilt l-art tal-kor? Iva, iva, iżiġġet sabiħa tajta ħasla ħaslu. Ta' kif indunajt patrikwali? Ma stajtx ma nindunax, Fred. Għaliex? Għax hekk kif irfist fuq l-art tal-kor, taħt sieqi nsib sapuna twila xiber u bdejt niskejtzja l-ewwel darba f'ħajti bejn l-erba' ħitan hemmhekk jien, qed tifhem?

Skuża Willis, skuża Willis. U issa qliet mhux aħjar tmur fil-kċina? Li ma jmorrux jerġgħu jisilqulna xi ftit tal-ikel? Benedix tefa' fil-kwiet. Mur, tkun imbierek, mur. Ah, San Franġisk. Infaħħru lil Marija, Omm t'Alla u tal-bnedmin.

Nuqqas ta' ikel, jiġifieri ikel maħud mingħajr ma nkun naf jien u tbagħbis fl-ikel, nieqes, qed tifhem, affarijiet li ma nistax nissaportihom. Ma tistax tissapori min? Il-gwardjan x'qallek? Xejn ma qalli l-gwardjan, kif semmejtlu l-isem ta' Patri Piet ta li ħassla xampù, iktar milli ħsilt il-kord dolodu jien. Iva? Il-laqwa kemm beda jgħajjat tgħidx ma qallix.

Tax-xogħol! Ċiss!
Tajt allura inqabbad lilek jew? Inqabbad lili xiex, fl-.
Għax ħa ngħidlek, Pupur, oħti Ġuża sabet wieħed nofs kedda u se jiżżewġu dar waħda. U l-aħħar li mort id-dar għandha, għidtli biex tara ssib xi xi ħadd joħdi l-erba' tratti fit-tieġ ma taf kif. Ajwa. Titħajjar jew? Saqqa kieku jiena ma ngħidlekx le, taf! Imma ħen stenna f'rit, taf! Biċċa xogħol bħal din, irridu nġibu permess speċjali mingħand il-gwardjana. Tassew? Għada żgur ħija. U jekk ix-xogħol sa jkun sa jsir barra l-kunvent tagħna, xi ħaġa iżjed ugual, taf! Għaliex? Għax ikun se jsir barra? Mela allura, allura kollox sew, ġewwa x-xilew, għax it-tieġ hawn se jsir.

Ara, mela ġejt fl-aħħar ġa! Għax inqbad bl-24 hemm dak is-surġent, il-1743, taf kif idejjaqni u nagħmillu sarġ. Għamilli pjaċir, ħa mmur nara naqra l-għarusa. Ja marraq jintefali fl-art u jitħaq bija. Bħal dak li qallu mhux għarusu kollu. Ta' kif ġejt libes ta' suldat, John? Ma xi tnejn ilbes ta' kurunell u l-birgadier? Jiena daqsxejn ħefejna f'sta sardina waħda kulma se jkolli ta'. Min iżus. Iġri għaddu da xarej għax ġbajtu d-dejjaq sal-punta ta' mnieli. U ma noqgħodx nistenna biex ituni l-medalja tal-ġamm nitlaq ta'. Mela, mela, mela le. Tistagħġeb stenna daqsxejn. Bit u nofs għamilt nimmarċja 'l hawn u 'l hemm għand Gandon ta' Żdinja. Bit-tarmek irridu jagħlquh dak. Hemm x'għamilt li għal dawk John?

Isma' ġarna r-ritratti x'għamlu. Hemm min ma lħaqx nagħmel xi qbad bl-24 ġbir. Imma ma tinsiex li t-Tiċċana hi dil-ġimgħa ta' hawn! Li ninsah jien? Ir-Riġment jaf, il-Kurunell jaf, il-Brigadier jaf u ara llum kultant Malta kollha x'ninsa ninsa. Isma' bilħaqq, irranġajt għal tant ritratti int?

Il-inviti rranġajt jien, il-ħelu u x-xorb irmajdet għalihom jien, għal-libsa tat-tiġdieħ irranġajt għaliha wkoll jien, ejja ma hix se nlaħħaq. Anke għall-price bells irranġajt inti ma xi tridni nagħmel hekk jien ma ninqgħadx. Jiena darba se ntejjeb, xtaqt li tgħid m'iniex tajjeb għal dawn l-affarijiet u wara kollox inti ttajjar in-nar. Inti kulma tagħmel tuk tuk tuk jekk jien m'iniex kapaċi jien xi tridni nagħmel. Ara ħu paċenzja fuq ir-ritratti ara għax ma tkellimx lil ħuk forsi ara xi ħaġa.

Hemm minni, kieku taf kif serraħtli rasi. O Ġanni, inti għadek ma tafx, jiena għal uħti lest illi ninstela' minn fuq s'isfel, int għadek ġdid, għadek ma tafx għall-età. Ġiet sabiħa għandi sitta u ħamsin sena bħal dawn. Ġan, ġdid mhux għall-età, irrid ngħid ġdid fil-familja. Għadek ma tafx x'għamlet oħti għalija, dik minn dum mitgħet ommi,

Allura, Ġann, allura, xi tgħid? Nemmen nifrek ma narax is-siegħa u l-mument li ngħid lis-Sinjor si għax jiena żgur li ż-żwieġ jaċċettani. Ejwa, veru. Taf issib mara tagħmillek pjont ħjata u forsi ħasna u forsi bukkun sħun. Isma', għalija oħtok se tkun anġlu tas-sema, taf? Veru, veru, naqbel miegħek perfettament, taf, għax oħti bieżla u anke għalija, taf, illi jien ngħid illi ż-żwieġ jaċċetta jkun ukoll, jaċċetta.

minn daw illi mhux għoli wisq sewwa, imma jekk tpoġġih fuq il-mejda tal-kxejna tagħha. Isma', ma noħodhiex għal wiċċi, hu! Hu, le, le, b'saħħtu dopplu ġar dopplu jiflaħ mhux lilek, hu reġiment sħiħ jiflaħ. Isma', ġannet tiġri f'rasi wkoll għax forsi oħtok, oħti ma qaltlekx. Hemmhekk għandi kaxxa tal-għodda jien, ta? Mela armata għal kollox, eh? Ara jkollok bżonn xi ċana, Xi serrieq, xi martell, xi turnavejt, inkella imsiebel tal-purzier, purzier u nofs, żewġ purzier, vejti, purzier, purzier u nofs, żewġ purzier, xi roll, bolt, iħseb minn kollox qegħdin f'kaxxa. Qabel titla' il-garigor ta' għall-bejt hemm taħt. U naturalment ikkurati. U kkultivati, kkultivati, dażgur.

Imma rrid ngħidlek xi ħaġa oħra. Imma x'ridt tgħidli?
Fuq it-tieġ, int issa tkun liebes għat-tieġ. Issa lili qed issaqsi x'ħankun. U jien naf mhux li tqarrt qart qart qart se toħtok, għaw għax jien ma nifhem xejn. Ma x'jiġri, ah, ma tafx se tkun liebes int? Jien le, ma nafx.
Imma x'int perħedni li nkun liebes? Jekk hux se tkun bil-bakkarjawa, jekk hux se tkun bil-qasma wara jew jew fil-ġenb, jekk hux irġlek qasir. U għaj ma fred issa qasma quddiem u qasma wara l-aqwa li niżżewweġ jien. Le, le, imma daw importanti li nkunu nafuhom x'għandhom l-affarijiet. Imma ta' x'għadd

Kull rikonċiljazzjoni għamilha int. Xa? Xa? Le, le, kont qed ngħid xi ħaġa milli jħobb jgħidli Patrick Guardiani. Isma' sewwa kif qed tgħid oħtok, X'kien Ġan. qed tgħid, Ġan? Imlallaq paj ġuvn għax kieku twikkejt bih kont taqta' sandar, Le, le, ta'. Ġan, Ġan, Ġan, agħmilli pjaċir, trid? Agħmilli pjaċir. Mur, Ġan, mur u ħallina. Mur, ħallini nwettaq il-missjoni li għandi, Ġan. M'hawnx pasta, staqwa arroganti int. Tinkweta ruħek xejn, aħjar immur għax kieku ma mmur ġan, mmur.
Kull par għal par u kif jgħidu. Imma x'ġabek hawn, ġajt. Imma jiena se nqatta' ħajti hekk, bix-xjaten id-dimonji jiġru warajja kuljum. Għax meta niftakar li oħtok Ġuża, xierfa daqs ħarruba sa tiżżewweġ u jiena le, hemm minni nifferoċja, ninsa li qiegħda quddiem fra. Fra kont.

Aj, ma murara Patriġenorm kieku kemm itaqtaq u jgħid. Ma jmissiex qagħdet tiftaħar taf li sa jkollha wieħed mill-aħjar fotografi li hawn Malta. Wi, wi, allura daqsxejn ta' rikordju din il-povra bniedem ma jridx ikollha. U mbagħad ħares li se jkollha fotografu lil Patri Pupul tagħna. Nispera li jkun f'burdata tajba għax u flok flok iġib lilha u lil żewġha bi żball iġibilna x-xemgħat li għandna fuq il-maġġur. Ma nafx, ma nafx.
Taf, mela ma tafx inti isma' minni. Oqgħodilha, oqgħodilha x'għodd. Issa nkellimha jien bil-kelma t-tajba, inti danakollu l-aqwa l-importanti mhux li tiddeffes u titposa naqra, xi tgħid? U mela rispettaha?
U jien ma nafx, eh? Allura isma' minni, mur kemm int tifla tajba, għandek lili issa, ta' kull filgħaxija nitlob għalik, inġibek quddiemi u nitlob biex il-Bambin jaqaf miegħek f'dil-ħajja li inti miexja. Mur,

Mur, jiena taf fejn inkun kuntent u taf xewqa waħda għandi, xewqa waħda biss għandi. Naf x'inhi dik li tħarrab il-patrijiet kif ħarrabt lili. Le, le, le, mhux dik.
Ix-xewqa tiegħi li narak miġbura.
Narak miġbura f'xi monasteru 'il bogħod minn dal-inkwiet li tat id-dinja minn dal-ġuvintù li għandna ma saqajna.

Kollha rridek teħles minnhom, kollha anke speċjalment minn dawk il-ġuvintur illi ta' kull filgħaxija tmur toqgħod titkessaħ u tintefa' f'ħoġorhom, fhimt? Ma jistax ikun. Kif ma jistax ikun? Ma jistax ikun. Huwa n-nuqqas tiegħek biss ukoll inħossu. Aħseb u ara, in-nuqqas ta' dawk il-ġuvintur kollha li għadek kif semmejt. Kif semmejtlek kant, kant għaliena sħiħa ta' ġuvintur, proprju għadek tħoss in-nuqqas tiegħi f'daw kollha. Fred, għadni u nibqa'. Għadni nittama li xi darba. Eh, xi darba x'trid li keċċuni l-barra żgur. U mhux li kien jħassni nisma' dik il-ħaġa li inti mkeċċi l-barra mill-kunvent, forsi tiġi terġa' lura għandi. Ħassib li għad, kemmilek il-kunvent hemmhekk. Għadek ma waqgħet xejn fuq. Le, le, s'issa l-min għadu ma waqa' xejn. Imma ma nafx kif li ġejja l-affarijiet. Jew hemm xi tama?
Hemm xi tama li jkeċċuk 'il barra? Le, le, le, le, x'inti tixtieqli, imma dil-ħabta qed ninkwieta naqra. Għaliex? Għaliex Patrick Guardiani ddeċieda li wara nofsinhar imur jistrieħ propju taħt il-kampnar fejn għandna l-kampina l-kbira. Imma x'ferħet ittini, tal-inqas hemm tama li twaqqa' xi ħaġa fuq rasek u jkeċċik 'il barra. Demonju biżżejjed!
Mur, isma' minni, mur, mur, kun tifla tajba, jiena nitlob għalik. Nitlob għalik biex dak li nixtieq jien iseħħ issa qabel għada. Mur, mur Luz, mur. Tkun irbielka. Mur, mur, mur, nitlob għalik, mur. Grazzi, Mulej, grazzi talli tajtni x-xorti nerġa' neħles minnha.
Fred, Qaluli illi fit-tix togħtok se jkun hemm minn kollox. Ħelu, pastinzi, pizza u anke mqarrun, hux? Isma' Fred, mhux aħjar tgħid il-patrifont biex jaħseb għall-Lvant tal-Kunvent biex għal wara li jibqa' fejn għafien inġibuh hawn, eh? Jiena diġà ħadt ħsiebha, bqejt jien, u hekk għamilt. Għaliex oħti qaltli li wara ftit se tibqa' sejra qamar il-għasel u li jifda l-affarijiet inġibuhom hawn. Dawk l-affarijiet kollha li semmejt int, u ngħidlek mhux żgur se nduq biskuttin.
Penitenza, Fred, mhux penitenza, penitenza. Nuqqas ta' ħeġġa, nuqqas ta' enerġija. Hemm inni ngħidlek illi kif nisma' l-kelma xogħol inħossni se naqa' fl-art, fl-art hekk, wiċċ 'il fuq. Ma nafx x'inhu jaqbadni. Meta niftakar illi, illi għand oħti ħallejt ħerba sħiħa, u hawnhekk, hawnhekk ix-xogħol qed narah tiela' qisu muntanji hemm inni jaqbadni dwejjaq kbar. Biżżejjed ngħidlek, Iżjed ngħidlek piedi li lanqas ħeġġa biex nitla' ndoqq għanpiena ma fadalli. Xejn. Xejn.
Fred, se ngħidlek, taf. Ġirolmu ilu li nnutak. Hux. Ma rridx inbeżżgħek. Hawn min jgħidilli. Din hija marda serja. Marda, marda.
Xi kemm ilek bejn wieħed u ieħor, Fred, tħoss din nuqqas ta' ħeġġa hekk? Skont oħti Ġuża, mindu tlaqt nimxi. Imma issa għaddew is-snin, mhux hekk, u naħseb il-marda daħlet 'il ġewwa ġmielha.
Mela allura naħseb jien aħjar tkellem Il-ġilgħor mhu taf, jiena lili hu ġabni f'tiegħi u fetaħli aptit, apptitorum. Jaħasra fih dil-kelma tgħidilhiex imbagħad meta nismagħha minn fommok, għax tfakkarni f'dik in-nofs borma bi trabi u f'dik in-nofs ġobna tal-ħakk.
X'għadtli, Fred? Għadtlek, għadtlek illi jiena, jiena nuqqas ta' ħeġġa. Nuqqas ta' enerġija għandi u mhux nuqqas ta' aptit qed tifhimni issa Pin? Kont tisma' minni mur kellmu. Xi mezz ta' kura jsiblek żgur m'għandekx għax taħseb. Billi billi meta ngħidlek ma nistħix minnek illi qiegħed nidħol nidħol norqod bit-tonka b'kollox lanqas inneħħi għal lura. Allura x'int tistenna biex tmur tkellmu Fred?
X'ġara, Pi? U xi ssekkitni, x'ġara?
Inqala' ġieħ il-gwardjan jaqaw?
Għax għandek tkun taf illi Ventilormu qabel ma daħal magħna mal-Ordni kien wasal biex riggradwal tabib. Taħseb? Mela, ilbieraħ dħal fiċ-ċella tiegħu u kellu lamba l-armarju mbeċċa hekk u minn bejn il-bibien rajt bħal titgħab fl-iskeb u mediċini u pilloli, speċi ta' spiżerija sħiħa, Isma' minni mur kellem lilu u tara Fred kif ifejqek. Iva, iva, taf, hekk naħseb. Kellmu Fred u ibqa' żgur li. Pi, pi, pi, hemm x'għandek f'idejk tax-xellug, pi? Eh, żgur, għax jiena jekk ma nsibx xi ħaġa x'noħod, il-ħsibijiet kif se ngħid il-ġil għorbu ma jiġunix f'moħħi biex ngħidlu l-preċiżi kelmiet li rrid ngħidlu. Iva, pi, qed ngħid taf titħallas bil-quddiem. Mor Piet Ħuda. Kellmu naqra lil Ġilgħon. Għidlu x'qiegħed inħoss, biex jekk ikun se jtini xi pinnoli u niżel hawn, iġibhom miegħu. Ħalli f'idni.
Nirrakkomandalek, oqgħod attent, għidlu x'jien inħoss eżatt. Telqa kbira. Telqa kbira dik. Telqa kbira.

Ejwa, Fred, ja ħasra għandek daqshekk il-liberu strieħ fuq dal-bank

Li kont nista' ngħollik mol għal bgħid bid-daqqa li ntik. Il-ħin kollu nittrenja għaċ-ċerimonja ta' tixt oħtok, Fred. Iva, eh!
Isma' proset bilħaqq, taf, ta' dawk l-erba' tratti li ħadtilna. Għal Patrick's Crispin, qegħdin x'dellek, Fred, tajbin, hu! Bully, bully, bully, hekk ma ġara xejn, żammejt kelmtek li tajt lil ħuk. Taf x'għadtlu l-ħuk tal-Awstralja? Li tibgħatlu ritratt ta' nofs il-patrijiet U hekk battulu taf, għax kollha ġejna miż-żokra 'l isfel. Imma dak għax iċċaqlaqtu! Dak għax ma qadtux sew! Insomma. Ma tibżax għada nagħti risposta lil kulħadd. Iva. Isma' apparti dan, taf għalfejn ġejt jien? Eh, mhux biex taħsadni kont riegħed għall-affari tiegħi! Isma', iċ-ċerimonja għas-sitta, hux sa tibda. Is-sitta.

Qed narak li erġajt m'intix f'siktek, Fred, jaqaw, erġajt, jaqaw. Mela għandu ngħid pupulli. U mhux kulħadd għandu għajnejh f'wiċċu. Isma' ntlaqt wisq kbir, taf, tagħmilx hekk, taf. Il-fra tagħkom dalwaqt jinbara pupul, dalwaqt se teħilsu minnu. Le, tgħidx kliem bħal dan, Fred, jien sa ftit ilu bħalek kont ngħid, taf, imma mbagħad tajt għan-namra tal-fotografija. Ejwa naf, u bdejt niġbed ir-ritratti mingħajr irjus.

Għax kemm donta u jien tgħidx kif żeffnitni li. Ejja anke lili hekk kienet id-dawra. Imma lili ma kinitx iżżeffnitni bil-mużga kif qed tgħid int. Mela. Imma darba kien hemm wieħed Ingliż fih daqsi u daqshekk kellu bħal idejh u żeffnitni taf għax qalet li tant ta. Intant x'inhi li qed iżżeffnek allura x'hi kwalità ta' mużga? Jien naf, ascolts, notes. Scolts.

Gianni Calafato! Gianni Calafato! Trid intuħu b'Martek lis-Sinjorina Giusa Borzantucci, oħt Fredu l-Fra li hemm mal-patrijiet ta' Arganda? U hija tgħid hija. Prosit.
Trid int illi tidħol għar-risponsabbiltajiet u d-drittijiet kollha illi jġib miegħu din l-għaqda f'dan iż-żwieġ? Hija tgħid hija.
Prosit, prosit. Trid int ukoll issa fuq kollox twiegħed hawn solennement Illi se tieħu ħsieb dawk il-ħsarat kollha illi jeżistu fid-dar fejn tgħix is-Sinjorina Ġuża, billi tieħu ħsieb insewwihom dawk il-ħsarat kollha illi jinbdew mill-għatba tal-bieb ta' barra u jispiċċaw fl-arblu tat-television. Ma rridx. Għadni ma spiċċajtx.
Ma jimpurtanix imma jispiċċaw, x'jeħseb Tenilli?